बंधुवर भावना जी सखी बहन पाक प्रधान श्री श्रीमती आरती झा जी उपस्थित विद्वानगण विदुषी महिला लोग हैं सखी बहन पाक सदस्य हैं मिथिलाक्षर एकर प्राचीन नाम अछि तिरहुता तिरहुता लिपि जकरा आइ हमरा लोकनि मिथिलाक्षर कहि रहल छी मिथिलाके सेहो प्राचीन नाम छै तिरभुक्ति जकर विकास तिरहुत रूपमे भेलै तिरभुक्तीय क्षेत्र में राजकुमार निमि अला राज्य स्थापित करबाक हेतु आ जखन हुनक बालक मीति राज्य स्थापित करवा में सफल भेला तखन एकर नाम पड़ि गेल मिथिला हमरा लोकनि जाय मातृभाषाके मैथिली कहि रहल छी इहो नव नाम अछि सए दू सए वर्षसँ अधिक प्राचीन नाम नहि अछि मैथिली हमरा लोकनि भाषाक नाम छल मिथिला भाषा चंदा झा पर्यंत मिथिला भाषा में रामायण लिखल मिथिला भाषाक प्रयोग भेल मिथिला भाषा विद्योतन मिथिला भाषा रामायण एना कऽ चल आइ जे प्रचलित अछि ताहिमे हमरा लोकनि काज कऽ रहल छी तिरहुतन लिपि अर्थात मिथिलाक्षर अठारहम शताब्दी तऽ भरखरिए छल उन्नैसम शताब्दी अन्त तक तिरहुते लिपिमे हमरा लोकनि सब किछु लिखै छल बीसम शताब्दी उन्नैसम शताब्दी अंतिम चरण में स्वाधीनता आंदोलन आओर राष्ट्रीय भावनाक कारण मिथिलाक लोक सेहो तिरहुत देवनागरी अपना लेलक परिणाम भेलै देवनागरी प्रेस खुजलै मिथिला क्षेत्रमे दरभंगा प्रेस प्राइवेट लिमिटेड महाराजके तरफसँ खोलल गेलै आ जखन पुस्तक छपऽ लागल देवनागरीमे तो व्यवहारमे आबि गेल तिरहुता व्यवहारसँ कने छँटऽ लागल कने घटऽ लागल तथापि हमर पूर्वज लोकनि नोत पता सभटा तिरहुतामे लिखैत छलाह पोथी पत्रा तिरहुतामे लिखैत छलाह हमर पिता पितामह लोकनि जे किछु लिखने छथि हुनकर हस्तलिपि एखनो तिरहुतामे अछि मुदा हमरा लोकनिके हमहूँ अपन हाल कहै छी जे भट्ठा धराओल गेल देवनागरीमे तिरहुतामे तैँ देवनागरीमे बेसी प्रचार प्रसार भेल पोथी देवनागरीमे छपऽ लागल परिणाम भेल आधुनिक युगके साहित्यकार लोकनि देवनागरीमे एक छाहा लिखऽ लगला देवनागरीमे पुस्तक छपऽ लागल कनेक कनेक भूल भेलै माने हमरा लोकनिक देशभक्तिक कारण हमरा लोकनिक उदारताक कारण कने हमरा लोकनि चुकि गेलहुँ जँ प्रारम्भेसँ तिरहुतामे हमर प्रेस चलै तिरहुतामे पुस्तक छपैत रहै जेना बंगाली लोकनि पकड़ने राधा ओ ओ लोकनि नहि छोड़ने तहिना जे हमरो लोकनि पकड़ने रहितहुँ नहि छोड़ितहुँ तऽ आइ हमर विद्यार्थी लोकनि देवनागरीमे नहि तिरहुतामे पढ़ैत लिखैत रहितथि तिरोतानुसव का पुस्तक रहे तिरोतानुसव संपूर्ण आ तखन हमर अनवरत रहे ई बीच में जे लिंक टूटि गेल से नहीं टूटे एहन भऽ गेलै गुरुबत्ता कहियो चुकल छलाह एहन भऽ गेलै जे हमरा लोकनि निराश भऽ गेलहुँ जे आब तऽ तिरोता व्यवहारसँ समाप्त भऽ गेल आब तऽ तिरोता पलटि कऽ नहि आबि सकत एतेक निराशा हमरा लोकनि आबि गेल छल किन्तु

हजारो हजार मे भेल जा रहल अछि। देश विदेश मे तिरहुताक प्रचार भ रहल अछि। अहाँ लोकनि बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र छी जे तिरहुता लिपिक एतेक जोर शोर सँ प्रचार क रहल छी आ जखन एतेक प्रचार जोर शोर सँ क रहल छी त भारत सरकार के ध्यान सेहो हमरा लोकनिक दिस आब आबि रहल अछि। ओकरो ध्यान आबि रहल छैक जे ओ मिथिलाक लोक जागृत अछि। सूतल नहि अछि जे पूर्वमे जानल जाइ छलै मिथिलाके लोक तऽ सूतल अछि मुदा आब जन जागृति एक दिन रंग आनत निश्चय तिरुताके प्रेस खुजत आब तऽ कम्प्यूटरमे सभटा होइ छै कम्प्यूटर पर हमर पुस्तक तिरुतामे छपऽ लागत हमरा लोकनिक हमर विद्यार्थी लोकनि तिरुतामे पुस्तक पढ़ऽ लगता और देवनागरी तो जाने सकत किया तो बहुत पुस्तक बहुत साहित्य निर्माण भ चुकल है तो तिरहुतो में साहित्य के रचना है सर्जन है और वो प्रकाशन है तो तैं अहाँ लोग जे केओ तिरहुता में लागल छी सब केओ बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र छी हमर कनिए मित्र लोकनि हम सबके अपन मित्र बुझै छी सखी बहिन भाग सदस्य लोकनि सब गोटे के जे हमरा हमर कनिए छथि प्राय अधिकांश तऽ कनिए छथि एकाध गोटे केओ बलिए हेता हमरा सब सब गोटे के हम हृदय से आशीर्वाद दै छी अहाँ लोकनि अहिना फूलैत फलैत रही विकास प्राप्त करैत रही धन्यवाद जय मिथिला जय मैथिली जय सिद्धिरास्तु जय सखी बनी बनल छै अस्सी रुपया सहयोग राशि छै ओकरा लेकिन ओ पचास रुपया में उपलब्ध है और एक संगे हिमाद्री जी के एगो पुस्तक एलन है हिम मंजरी कऽ कऽ ओहो एक सौ अस्सी रुपया में उपलब्ध है पाँच हजार में तो ओतऽसँ अहाँ सब लऽ सकै छी धन्यवाद एहि बीच हमरा लोकनिक विशिष्ट अतिथि आदरणीय दिनेश चंद्र झा जी अध्यक्ष मैथिली परिषद आबि चुकल छथि हुनका से हम विनम्रतापूर्वक निवेदन करबै जे ओ मंच पर अपन स्थान ग्रहण करथि वास्तव में मैथिली एकेडमी के हमरा जखन कतौ अवसर भेटैया बाजऽ के तऽ हम कहै छी मैथिली एकेडमी जहिना गीता प्रेस के योगदान से हम सब बहुत रास ग्रंथ बहुत कम मूल्य पर प्राप्त करे छी पढ़े छी तो मैथिली अकादमी के उद्देश्य सेहो छै जो पुरान पुरान साहित्य सब के नित नित साहित्य के आरो अत्यंत अल्प मूल्य में हमरा सब के किने कनिको मास से गीता प्रेस छै हम श्री अरुण कुमार मिश्र जी से निवेदन करबे जे हुनको लोकनि के सम्मानित करेबाक करे बड़ा हर्षक संगे हमरा ई घोषित करऽ बड़ा हर्षक अनुभूति भऽ रहल है कि श्रीमती छाया झा दिल्लीसँ जे सखी पहिलका के एडमिन छथिन ओ हमरा सबके बीचमे आयल छथिन और हम आग्रह करबनि जे मनोरमा जी के जे छाया दीदी के वो सम्मानित करे मंच पर हमरा सबके बीच में एक विदुषी श्रीमती कल्पना झा सेहो दिल्ली से छथिन

पुस्तक बनबै पर एकटा और पोथी उपलब्ध है मिथिला वैवाहिक पंजी व्यवस्था सूक्ष्मता जैसे जे कहै छै एकटा होइ छै जे मिथिलाक्षर साक्षर भऽ गेलहुँ हम तऽ अपना आपके साक्षर कहै छी लेकिन श्री देवानंद बाबू जाहि तरह के मिथिलाक्षर लिखै छथिन जे हुनकर शुद्धता छै हुनकर हैंडराइटिंग छै ओ ओकर वर्णन नहि ओकर जतेक सराहना कयल जाय ततेक वर्णन ततेक उपयुक्त रहत। एहने श्री देवानंद मिश्र जी के सेहो हम कहबैन श्री अभय जी के जे हुनका सम्मानित करौथ। हमर सभहक संस्था मे जहन। आ छोट छोट गलती के भी ई चाहै छथिन जे ओकरा हुनका सब के जे आगा भविष्य मे ओ गलती नहि करैथ तै के लेल बेरम बेर याद दियौबै छथिन। एहने देवानंद मिश्र। के सम्मानित करे हमहू सब गौरवान्वित भऽ गेल। अखन देवानंद मुंशी जी के बारे में जानकारी अपने लोकनि के भेटल हम हिनका यदि कहल जाय तऽ हिनका किछु दिन पहिले जन्मदिन रहनि से सुपर बुझाइ लिखने रही तऽ हिनका बारे में हम एते लाइन गेलहुँ जे हम हिनका विद्रोही मानै छी

यदि अपना के कियो गिनियत हिनका यदि कोनो गलती छनि ओ हिनका देखा देलखिन तऽ ओहि गलतीके ई चाहत स्वीकार कऽ लै छथि ई हिनकर खूबी छै जब कतेक लोक अहाँके अपन गलती एक्सेप्ट नहि करैए आओर यदि हिनकामे गलती रहै छै एक्सेप्ट करैमे कनियो विलम्ब नहि करै छथि तैँ हम हिनका विद्रोही लोक कहै छियनि कखनो जखन एक तरह जे सखी बहिन पास संस्था के तरफ से एक सौ पोथी ही मंजरी और एक सौ प्रति ई किताब और एक सौ प्रति सर के लिखल किताब हम सब कीनऽ चाहब और एहिठाम जतेक हमर सखी सब छी आग्रह कऽ रहल छी निश्चित रूप से मिथिलाक्षर पोथी सभ लगमे जरूर हएत तथापि हम सभ कीनि कऽ बिआहमे, दानमे, जनमदिनके रिटर्न गिफ्टके तौरपरमे, उपहारमे हम सभ मैथिली पोथी कीनि मँगनीमे हम सभ किनको नहि दी। बहुत मेहनत लागै छै। बहुत दिनके मेहनतके बाद एकटा सामग्री तैयार होइ छै। बहुत सुन्दर सुन्दर गीत हिमाद्री दीदी द्वारा लिखल एहि किताबमे अछि सभ सखी सभसँ आग्रह करब काउंटर पर मे जाकऽ एकटा अपना लए एकटा गिफ्ट दैके लेल जरूर सँ ली आओर मिथिलाक्षरो पोथीके विषयमे सएह कहब आओर सरके किताब जल्दीसँ हमरा सभके उपलब्ध हुए धन्यवाद आब हम आदरणीय मंचासीन अतिथिगण सँ विनम्रतापूर्वक निवेदन करबैन जे संगीतमय प्रस्तुतिक अवलोकन करबाक लेल ओकर आनन्द लेबाक लेल हम सब सामने अपन आसन ग्रहण करथि आ उज्जवल जी सँ अरुण जी सँ निवेदन जे हिनका लोकनि के आदरपूर्वक लऽ जा कऽ आब हुनका स्थान ग्रहण कराबथि आ संगे संग आ एहि बीचम आदरणीय दिनेश चंद्र झा जी से सेहो अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन करबनि जे मैथिली अकादमी के अध्यक्ष सरकार में जरूर छी मैथिली अकादमी द्वारा सेहो मिथिलाक्षर के पुस्तक प्रकाशित कयल गेल यऽ लेकिन जाहि ढंग से ई पुस्तक हम देखलहुँ हँ बहुत सरल सुबोध आ सर्व सर्वग्राही छै एकर जतेक हमसभ प्रशंसा करी कम हैत हम आदरणीय मोहन बाबूके एहि परिश्रमके लेल हृदयसँ धन्यवाद दै छियनि हरिमोहन बाबू पहिनहियो ई पुस्तक हमरा एकर प्रथम संस्करण भेजने छलाह जे हम बिहार सरकारके माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री आओर कतेको अधिकारी जे मैथिल छथि सभके हम हस्तगत करायब हुनके प्रेरणा स हम बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी के सेहो अध्यक्ष सह निदेशक छी भारत सरकार के टीम आयल छे तो हम कहलिए कि जे श्रीमान हिंदी में तो हम बहुत कार्य कलौं हमरा सबके भाषा मैथिली छी आ अष्टम अनुसूची में जब ये तो एकरो लेल किछ हमरा अहाँ सहयोग करू त वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग क अध्यक्ष डॉक्टर रघुनैंस कुमार हमरा तीन विषय क स्वीकृत केलैथ जै मे कि मैथिली, संस्कृत और बंगला। मैथिली पाठशाला क मैथिली मे तकनीकी शब्दावली क निर्माण और प्रयोग ऐ क लेल ओ हमरा दस लाख रुपैयो मुहैया करेलैथ आ दू दिन क कार्यशाला हम केलौं त बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी क माध्यम स और भारत सरकार क सहयोग स चूँकि मैथिल छी आ मैथिली भाषा अनुरागी छी तँ हम प्रयास करैत रहैत छी जे अपन भाषा केना आगू बढ़य आ कोनो भाषा जाबे तक तकनीकी भाषासँ ओ नहि जुड़तै ताबे तक ओकर पूर्ण वि- सर्वांगीण विकास नहि भऽ सकैत छै तँ एखन हम जे विद्वत जन छी विज्ञान आओर राजनीति शास्त्र दू टा पर हिंदी अंग्रेजीक उपरोत्तरी हमरा वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावलीक आयोगके उपलब्धि यए एहि विषय पर जे केओ लिखऽ चाही हमरा से संपर्क जरूर करी आ एकरा पुनः हम अप्रैल मई में एक कार्यशाला के आयोजन करब और हम अपन भाषा के तकनीकी शिक्षा में केना आगू बढ़ाब ताहि के लेल हम तत्पर छी मैथिली अकादमी बिहार के ओकरो जे किछु काज छलै जे बीचमे शिथिल भऽ गेल रहै लेकिन ओकरो चालीस लाखसँ एक करोड़ बीस लाख रुपैआके अनुदान बढ़ायल गेलैए आ ओकर जे उद्देश्य कहूमे आब एहि वित्तीय वर्षा ओ आगू बढ़तै आओर जे विद्वान छी ओ हमरा सहयोग करी हम पुनः एक बेर सिद्धरस्तु संस्थाके आओर सभ गोटे आ सखी बहिनपाक आरती जी के सब के हम नमन करै छी अहिना हमरा सब के मैथिली भाषा संरक्षण संवर्धन में सबक सहयोग मिला और सब के एक बार हम नमन करै छी एहि दू शब्द के साथ हम अपना भाषा के विराम दै छी धन्यवाद बहुत बहुत आभार आदरणीय दिनेश चंद्र झा जी

श्री भगवान झा जी सम्मानित कर रहल छथि नीतू कुमारी झा मंच पर आवे आ आदरणीय डॉक्टर कमलकांत सेहो निवेदन के मंच पर आवे आ नीतू कुमारी जी के सम्मानित करती आगामी हमरा वरिष्ठ प्रशिक्षण प्रेरणा भेटते जे एहन एहन महानी विद्वान सब ओ सम्मानित भऽ रहल छै आओर आगाँ काज करबाक अछि आदरणीय श्री कमलकांत जी सम्मानित कऽ रहल छथिन श्रीमती अर्चना झा जी सखी बहिनता पटना छथिन एहिठाम आ विश्व कार्यक्रम के

हेमंत जी से आग्रह कि अहाँ एतऽ हमरा लग सपना झा रागिनी मिश्रा आ रत्न कला सब आदमी से आग्रह

लाल रंग अनुरागक प्रतीक तैं भक्त पुत्र जे छै से या संतान हुनका निवेदन करै छनि लाले लाले अरहुल के माला

श्रीमती रीता झा जे दुबई से एली हैं आ एतऽ प्रबोध भेलियै मिथिला अभय अभय जी और आगा के योजना हिनकर एहन छनि जे दुबई में हिनका दू सौ महिला के एगो टीम सब तैयार केने छै और

हम अर्चना झा जी से बजलियनि जे एखन मुम्बई से एलियनि हैं मिथिला से प्रबोध छै पहिने नाम हम लेने छलियनि नहि आबि पायल छलै हैं तऽ समूह बैच संख्या सात से प्रबोध छै अर्चना झा मुम्बई से

हमर आग्रह है जिनकर सर्टिफिकेट अखन नहीं भेटले हैं वो सब विनम्र निवेदन है वो सब कनी इंतजार करे कोनो कारण बस वो सौलो उपलब्ध से सौल लऽ कऽ जाए भोजन के सेहो व्यवस्था से कार्यक्रम पूरा से भोजन कऽ कऽ जाए सब गोटे हमर ई अनुरोध है निवेदन है प्रमाण संख्या दू सौ तैंतीस रंजना झा राज